O, għax hemm erba' minn nies hekk nibda nimmaġinhom qed jarawni għarwien ma neħux gost. Kif tmur fuq xan xejn. Wara xan xejn qed narah. Inti tarani nara l-aħbarijiet. Imma insomma, e, e ngħaddu l-affarijiet serji, għax jiena bħala żabbar inħossni fid-dover illi nixbet l-attenzjoni dwar l-istat ta' dar tas-soru għalissa dar. Għaliex? U għax jekk nibqgħu sejrin hekk, il-pedament tas-soru ħa jkun hemm, għax ara f'liema stat, qed nurukom daqsxejn ritratti, hawnhekk qiegħda. Issa jiena din id-dar jgħidulha d-dar tal-baronessa, għax għandu jkun l-aħħar owner kienet xi baronessa, u l-kappella li hemm magħha tmur lura l-1656, ġifieri ara kemm għandha preġu. U hi qiegħda skedata. U għalfejn jgħidulha d-dar tas-soru? Id-dar tas-soru għax kienu ġibdu din is-serje, insomma kien kitibha Francis Ebejer. U kienet hi l-backdrop għas-serie, saru baqgħet magħrufa bħala d-Dar tas-Sogħor. Issa din qiegħda skedata bħala Grade Two. Issa, iktar milli Grade number two tal-ħamiem, ma xalla, jibera God bless. Għalli nar.
Minnaw nitolbukom biex tamlu xaħġa s-sanitir fuq.
Moħna hemm, moħna hemm. Moħħu hemm ukoll min jisuq bejdu barra. Issa dik legali.
Ma nafx, u meta jkollna mistoqsija bħal dik, ix legali jew le jkollna nibatu lilu, sinjuri, il-furban. Number one.
legali li kollok idejk barra mit-tieqa tal-karozza. Kulli, eh, eh, eh, mhux suppostu. Hekk taħseb, il għaliex taħseb hekk imma. Imma taħseb hekk jew huwa legali jew illegali. Illegali. Le, mhux sew ġifieri. Mhux suppost.
Ma tistax toħroġ idejk. Xali. Anke bħal sekot liġi qed hawn. Ma jimpurtax dik mhux biċċa tiegħek, thank you. Le, mhux legali.
Mhux legali, imma qed tikser il-liġi mela. Ħseb li huwa legali li kollok idejk barra mit-tija tal-karozza, iva jew le. Issa naraw, ħanaraw. Ma naf nirrispondik ta'. Huwa legali li toħroġ idejk barra mit-tija Fil-karozza waqt li qed issuq. Narux għalinna l-avukat. Le, mhijiex legali. Ir-raġuni hija li tista' toħloq periklu għal vetturi oħrajn li jkunu qed isuqu ħdejk, maġenbek. U, idealment, iż-żewġ idejn tiegħek ikunu fuq l-isteering tas-sewqan. Dan biex ikollok inti kontroll komplet fit-triq.
U hekk issa qtajnieh jekk hijiex legali jew le. U jekk għandkom xi affarijiet li qed jitturbawlkom il-ħsibijiet tagħkom jekk humiex legali jew le, x'tagħmlu? Ibagħtulna hawn! Ejja naraw x'rajna din il-ġimgħa. Rajna!
Fl-aħħar, qaqqadt il-points kollha. Taf kemm ili nirsisti biex intella' l-points? Aw, Ryan, all right.
Jaqgħu l-points biex tieħu xi awards jew tippreżenta xi ħaġa? O le, x'awards, jaħasra, hi l-points tas-supermarket biex nuħu dik il-five euro lura! Eh, ma nafx għaliex qed taqsam din l-informazzjoni magħna, ma insomma, nibdew jew naraw x'rajna? Nistgħu nibdew taf kemm rajt u taf kemm rajt dil-ġimgħa u rajt zokk il-vera kbir!
Issa qed sokk tista' tgħidli x'għandu x'jaqsam? Għax kbir hu daqs hix. U eh, u billi kbir. Għax meta jkun kbir ma jgħaddix. Hi, dal-pastażati li tgħid on air mhux tajbin, all right? Imma dawn mhux pastażati, ma nafx fejn sejjer b'moħħok, qed sokk kbir qiegħed ħabba dan il-video, ejja ħa naraw. O David għaġuż, taf meta jtihulek? Ix-xiti.
Il-point of order. Araw naqra hi, għax mhux inbilli PN ma' PN, eh, għaliex xorta kienet se tgħaqad. Napprezza li meta ndikajt point of order kont nieħu l-point of order ukoll, però apparti, apparti.
Il-point of order intielek meta jien jidhirli li għandi ntielek, Onorevoli Cutajar, skont is-standing orders tal-Kamra. Grazzi, issa tista' tkompli b'dak li għandek xi tgħid. Grazzi, Mr. Speaker. Naqli standing orders nafhom, grazzi. Għafu min iktar minna, kona fi kota.
Kultant nejt jien li nkunu sejrin kontra l-kurrenti. Wrong way. Mux għet nifmek tal-lum, flima sens. U għara dal-ċassat, ħanurik il-sens fejnu. Jiena ħadt il-points, eh? Imma da naħseb ħa aktar minni, eh? Daqshekk. Eh, eh. Eh, isma' sant, jekk tkun sejjer is-supermarket jew trid nimmur lek jien is-supermarket nixxilek xi ħaġa nissa ta'. Ħalla sint, jew nitfa' l-points fuqi. Bye.
U dak kien ix-shooter tal-lum, jekk taraw xi ħaġa interessanti batulna hawnhekk u għandna wkoll il-WhatsApp number. Dan. U jien bħala parir tarawx Brick Brother. Iwa għaliex.
U dan għax injoranti. Iwa xejn ma ġġar. Qed ngħidlek injoranti imma ħanorek il da. Aqqas jaf inti eh, tu braxxar elettriku. L-ewwel darba. Dejja naħdem. Eh, imma l-ewwel għamil bħal dara naqra. Aw, dak għada nużahulek ta. Għamilt it-toothpaste mat-toothbrush u ġieli fis-sink. U tajjartu.
Tajjartu fis-sink.
Ċaw, niltaqgħu għada.